July ni sawmhnih pasarih tlai lampang tlai darli a pel Sava zan riak tur pawh an rak an riat nawk nawk mai. An ri chel chul mai. Beloi. Kan riak dawn a. Hmm. Eh, avala ang eng ve. ruah hi su lo tura ngai ila a thim chhah ang reng khawp mai kan riahna tur hi sati chu a ni mai a chuvangin ruah kan ngam vak lo tui kan chawi phawt ang a hmasa in tui chawi phawt ila bakawr kung kung thum awm ve ni hi bakhawr chu thenkhatah chuan sap te par an tia hetiang hi a thenin sap pangpar an ti mai a. a hming tak pawh hi ka hre lo e. He te mi te ho te hi sen nalh hlawm ruat mai nalh lutuk heng te sen tha vat vat a ni aw vat vat mai na

khi khi ta mi nen khianin a hnah kir dan hi a lang eng in a rawn chhun khalh a a lang fia thei lo hei hi kawng thlang atanga kan thlam hmuh ve ziah kha. a nih hi hei pawh hi an la zo lo a a chhuat zo har ve tawh khawp mai kong pui khu ta ku kan thlam eh a that ka bucket tui chawih na bucket pawlh hlawh bawm bucket He ruah sur tum tlat mai hman maw ngai. He tui pawh a lo kang vek tawh mai hei. Kang.

bottle lah kan ngah kan tui chawina bottle

sawm pahnih bucket kar liter a zang ania a hmm. liter sawm pahnih sawm pasarih sawm hi chu kan nei ting lo deuh dawn ania Ronald hi vang lutuk a helai vel hi chu. Mau tak clear hi awm a. tui dah call na kan nei tha lo lutuk khi chu. thing fawm pah te hian a kan thing fawm thing kan la fawm pah dawn a tih hian hehe.

Khawthlang lam ni tla tur pawh khu khu a eng sen put a rawn mawi ve a mawi a ni aw zawl phei vek te pawh ang deuh reuh e a mawi lutuk mawi lutuk. An mawi em. Ruat mi tlat bang tawh a a sur tih tham chu ni chiah lo. Su lo ti dawn a, a hmi tla si ti ang vel kha a ni e. Chet chet ti khai lak tawk lek. Chuan tunah hian danga leh chanve a nia chaw kan chhun hlim tawh a, chawhmeh hi vawiin tlai chu Sanghal sanghal sa chu ei hrih lo mai la ramsa hi chu an hum hal ve deuh bawk zia sanghal chu talh lo mai ang tlam chhuat hi kan la chilh bet lo a hei khan chilh bet ang a chhuat ber. A rem chiah loh vangin, thlalak a rem chiah loh vangin thla kan la thei dawn lo a. Kan hre thei ang mai niang chu. Khuain min thim hlan chiang a ni. Chawhmeh kan la siam mek a ni e. Ve lei lei a na. Pawn lampang. E hmuh tawi khaw hmuh tawi khawp mai. Khaw hmuh tawi le tuk. Engmah pawh kan hmu thei dawn lo ni hi. Hmm. Mitlawng chuan a eng viau, eng thui viau a light a chhun hian. Mahse thlalakah hianin a eng a eng zim lutuk enna chin chiah hi a lang ang a ni. Kan riahna tur zong te hi ni e kan riahna tur kawngkhar kan nei lo a kan kawngkhar hi zau khawp mai hei Helai hi ruahina rawn theh ang tih hlauhawm a, ruah sur chuan a rawn theh thei dawn a. Helai zawnah hian kan hmu bawk sia. Seh sur lo turah ngai la, a sur chuan kan che vek a ni mai. Hmm. tuna tan chuan tui zawng kha ni phawt rawh se eh chuanin aw hei kan chhuat kan chhuat che hei a lai hian kan chet phei a chuanin a thlang sirah khuanin kan chet phei bawk a tichuan kan chet phei zar zar a. a laiah nen a lai hi a ni ta a chuanin a chhak hi tikhian kan chep phei bawk a hmun thumah kan chep a a zia ve khawp mai tawrh hmm a su dul dul pawh a zia tih zawng kha ni pawt a se.